Insellmilkom u minn qalbi nawguralkom il-Milied it-tajjeb. Nittama li kelkom il-ġurnata tal-Milied sabiħa u li sibtu ħin tgawduha ma' dawk l-aktar eżis għalikom. Għal dan l-aħħar programm għas-sena 2021 ħsibt li xi ftit jew wisq nibqgħu mat-tema tal-Milied. test, jew aħjar minn hekk, nesploraw l-etimoloġija ta' kelma li nużawha ta' spiss iżda li f'dan iż-żmien nisimgħuha forsi xi ftit aktar, l-aktar dawk li huma midħla tal-Knisja. Fit-tieni parti tal-programm se niltaqgħu mal-Peter Ross. Dan l-għasfur komuni u popolari li ntrabat ukoll mal-Milied u nsibuh ħafna anke fuq il-kartolini. Tlaqna minnufih biex naslu għall-etimoloġija tal-ewwel kelma li għandna għalikom illum.

F'dan iż-żmien tal-Milied żgur li smajna ħafna il-kelma bniedem. Għal min hu mitla' tal-Knisja, smajna ħafna dik il-frażi sabiħa u l-Iben t'Alla sar bniedem. Ma hemmx għaliex nistennew il-Milied. In-nom bniedem huwa komuni ħafna u nużawh kontinwament kull meta rridu nirreferu għall-ħliqa umana jew għal persuna b'mod kollettiv. Imma minn fejn ġejja l-etimoloġija ta' din il-kelma li hija daqstant komuni? Hemm żewġ spjegazzjonijiet ewlenin u t-tnejn huma Bibliċi u se nsibuhom fl-ewwel ktieb tal-Iskrittura, jiġifieri fil-ktieb tal-Ġenesi. Anke jekk fil-Malti l-kelma bniedem nużawha bħala kelma waħda, Fil-verità dan in-nom huwa kompost, jiġifieri magħmul minn żewġ kelmiet, bin, Adam. Fil-fatt fl-Għarb jekk insibuha, iżda fil-Malti, iż-żewġ tifsiriet ta' bin u Adam twaħħdu flimkien biex żviluppat il-kelma komposta bniedem. Interessanti li fl-ilsien Lhudi, il-kelma Adam, apparti n-nom proprju, jiġifieri l-isem ta' Adam, tfisser ukoll it-trab tal-art. Allura fid-dawl ta' dan kollu, il-kelma bniedem jista' jkollha etimoloġikament dawn iż-żewġ tifsiriet. L-ewwel waħda bin Adam, jiġifieri kulħadd jitqies bħala wild Adam, l-ewwel bniedem, u t-tieni waħda raġel tal-art, jiġifieri maħluq minn Alla mit-trab tal-art Kif insibuh fl-Iskrittura. Il-Malti ma waqafx hemm. Mhux talli ħoloq din il-kelma komposta, talli kompla jlibbisha l-libsa morfoloġika tiegħu u fost oħrajn ħareġ minnha wkoll il-femminil, bniedma, li mhu se ssibha mkien aktar. Apparti l-femminil, il-Malti żviluppa wkoll il-plural, bnedmin. Anke jekk kompla jiżviluppah, il-Malti jippreserva l-kunċett tal-Ġenesi, jiġifieri li l-bniedem inħoloq mit-trab tal-art. Dan jagħmel dan in-nom fil-Malti wieħed uniku, fejn dan il-kunċett ma ssibu fl-ebda lingwa oħra, almenu dawk li huma viċin tagħna. Dwar l-iżvilupp ta' din il-kelma u t-tifsir tagħha se jgħidilna ħafna aktar il-Professur Charles Briffa.

Jiġifieri magħmula minn żewġ kelmiet. Ħa ngħidhom dawn iż-żewġ kelmiet, Bin Adam. Bin Adam. Infatti fl-Għarbi hekk qiegħda wkoll, Bin Adam. Però rridu nifhmu, il-kunċett ta' Adam inti semmejt Hemm l-Ebrajk, il-Lhudi, sewwa, għaliex fil-Lhudi Adam tfisser, tista' tfisser l-isem ta' Adam, imma tfisser ukoll it-trab tal-art. U allura il-Malti meta ħa l-kunċett u huwa, Kunċett uniku, se ngħidlek ukoll għaliex. Meta ħa l-kunċett u waħħdu u għamel minn, ħa nimmaġinaw aħna li fil-bidu kienet bnadam, bnadam, binadam u dik il-a ta' Adam, Adam, ħatfet l-ewwel konsonanti u għamlet bn, bnadam, bniedem, u mbagħad a twila ġiet l-e tagħna. Li huwa proċess Malti dan, all right. Anzi, l-istorja tkompli hemmhekk, għaliex? Għax il-Malti minn bniedem għamel il-femminil, bniedma, estra, binadama li ma teżistix imma għamilha. il-Malti, u kompla, għax għamel il-plural, bnedmin. Dak huma proċessi Maltin. Issa, it-tifsira naturalment hija jekk aħna naraw din il-ġrajja wara din il-kelma għandek eh, li bniedem tista' tfisser bin Adam, sewa bħala aħna ġejjin minn Adam, right? Però għandha t-tieni tifsira illi tfisser li l-bniedem huwa iben ġej mit-trab tal-art, li hija l-ġrajja tal-Ġenesi fil-fatt. U għaliex huwa uniku dan it-terminu? Bl-Ingliż x'inhu bniedem? Man. Bit-Taljan uomo. M'hemm l-ebda lingwa oħra, almenu li qribna sewwa, illi tippriserva l-kunċett tal-Ġenesi illi l-bniedem inħalaq mit-trab tal-art. Fehmna?
Min jaf kemm-il darba nirċievu kartolina tal-Milied, u fuqha nilmħu l-Piet ir-Ross wieqaf fuq xi zokk ta' siġra mimlija borra u silġ. F'dan it-tieni parti tal-programm, se nkunu qed nesploraw l-etimoloġija tal-isem ta' dan l-għasfur li huwa marbut mal-Milied u li huwa wkoll l-għasfur komuni ħafna li ngawduh f'pajjiżna mill-ħarifa sar-rebbiegħa. Il-Piet ir-Ross x'aktarx li huwa l-aktar għasfur li jagħrfu kulħadd, b'mod partikolari minħabba s-sider oranġo li tant jispikka. Anke jekk sidru proprjament huwa oranġo, il-fatt li jagħti fl-aħmar ta l-isem lil dan l-għasfur u anke l-leġġendi marbuta miegħu. Qabel immorru għall-etimoloġija ta' l-isem Peter Ross, illum tajjeb li nifhmu wkoll għaliex nassoċjawh mal-Milied, ġaladarba qegħdin f'dan iż-żmien sabiħ. Waħda mil-leġġendi tgħid li meta twieled Ġesù, fl-għar ta' Betlem, il-Madonna bdiet tagħmel minn kollox biex iżżomm it-tarbija sħuna, iżda r-riħ Beda jitfi l-ħuġġieġa tan-nar li kienet qabdet. Fi kliem sempliċi, bil-annimali kollha, kien għasfur ċkejken, il-Peter Ross li mar għall-għajnuna. Huwa beda jferfer il-ġwienaħ bil-għan li ma jħallix in-nar jintefa', u n-nar tant kemm għola u tant kemm tar u ġamar li il-Peter Ross inħaraq xi ftit fuq sidru u dan ħmar, anke jekk l-ewwel u qabel kollox ġab l-interess tat-tarbija u ommu. M'għandniex xi ngħidu. Il-leġġenda oħra teħodna fuq l-għolja tal-Golgota meta l-Pied ir-Ross ħassar lil Ġesù msallab u ddejjaq jara n-nies jiddieħqu bih. Huwa mar u beda jiġbed minn rax Ġesù x-xewk tal-kuruna u max-xewk beda ħireġ ukoll id-demm li ċappaslu sidru. Rakkonti oħra jgħidu li dan l-għasfur sar assoċjat mal-Milied fi żmien ir-Reġina Vittorja meta fl-Ingilterra nibtet it-tradizzjoni li wieħed jibgħat il-kartolini tal-Milied. Il-pustiera tar-Royal Mail kienu jilbsu ġakketta ħamra nar u malajr bdew jissejħu Redbreast jew inkella Robin, l-isem tal-pitirross bl-Ingliż. Proprju għalhekk li ħafna drabi fil-kartolini tal-Milied il-pitirross ġieli jidher ukoll fuq il-kaxxa tal-posta. Iżda nħallu hemm il-leġġendi u l-istorja. Il-Maltin sraqna l-isem dirett mit-Taljan, petto rosso, li huwa tgħaqqida ta' żewġ kelmiet, petto u rosso, jiġifieri sider aħmar. Madanakollu tajjeb inżommu f'moħħna li sider il-Peter Ross huwa proprjament oranġo. Iżda dwar dan se jgħidilna aktar Jason Aloisio minn BirdLife Malta.

L-ewwel nett, stramba li nara stramba kif għasfur daqshekk popolari u komuni għandu isem li ġej mit-Taljan mhux mill-Għarbi. Wisq probabbli kellu, però mbagħad għal xi raġuni in-nies qisu f'ħalqhom daħlet daħal l-isem Taljan, kif jispjega Waħdu la l-isem petto rosso, sider ħamrani. Sabiex ngħidu l-verità qas għandu sidru ħamrani dak għax huwa iktar fl-oranġjo, imma insomma, fl-immaġinazzjoni tagħna, fil-kultura popolari, dejjem assoċjajnieh mal-aħmar.
U bil-Peter Ross niġu fit tmiem dan l-aħħar programm għas-sena 2021. Aħna se nerġgħu nintaqgħu bħallum ġimgħa meta nkunu għadna kemm bdejna sena ġdida. Għalhekk nieħu l-okkażjoni biex fismi u fisem it-tim kollu ta' dan il-programm nawgura lilkom u l-eżiż tagħkom is-sena t-tajba mimlija għena, saħħa u barka. Nintaqgħu bħallum ġimgħa. Saħħit.